Nilqgħukom magħna għall-programm ta' Malti Kulturali fejn dis-sena qed niffokaw fuq il-xjenza u t-teknoloġija. Magħna llum għandna lil Erika Puljasevic li hija esperta fl-ekoloġija ta' Malta li taħdem fl-Università ta' Malta u fil-Ġnien Argotti. ta' tiegħu u llum ħa niddiskutu il-botanija f'Malta. Kif aħna Erika? Tajjeb li qegħdin hawn. Dak kollox mela. Bħalissa ħa mmorru għan-naqa featurette li għandna fuq dan is-suġġett. Nilqgħukom lura magħna.
Il-botanija, l-istudju xjentifiku tal-pjanti, għandu rwol kruċjali ġo bosta aspetti tal-ħajja, mhux biss tan-natura, imma għall-bnedmin ukoll. Fil-botanija nsibu studji dwar l-istruttura tal-pjanti, it-tkabbir u r-riproduzzjoni tagħhom, il-metaboliżmu, il-mard li jolqothom, kif ukoll l-evoluzzjoni tagħhom. B'dan l-istudju nkunu nistgħu nieħdu ħsieb l-agrikoltura, niskopru mediċini ġodda, niżviluppaw fil-biedja, u nkomplu nitgħallmu fuq kif nużaw il-pjanti biex iżommu s-saħħa tal-pjaneta tagħna ħajja. Varjetà kbira ta' pjanti għandhom proprjetajiet terapewtiċi. Dan ifisser li għandhom effetti pożittivi. Permezz ta' dan isir il-progress ta' ħafna mediċini. Il-pjanti jissapportu s-sostenibbiltà tal-agrikoltura, il-proċess naturali li bih jittejjeb il-fertilità tal-ħamrija. Servizzi oħra li joffru l-pjanti jinkludu l-purifikazzjoni tal-ilma, il-filtrazzjoni tal-arja, u l-offerta ta' abitat għall-insetti u l-annimali. Permezz tal-fotosinteżi, il-pjanti jinkorporaw l-enerġija solari f'enerġija kimika. Bl-għajnuna ta' din is-sistema, il-pjanti jipproduċu l-ossiġnu.

Grazzi tal-li bqajtu magħna wara dak il-feature, interessanti ħafna kien. Em, U Erika, x'tista' tgħidulna li huwa uniku fil-botamija f'Malta? Mela,
irridu l-ewwel nifhmu meta nitk- nużaw il-kelma uniku. Mela, mhux ħa ngħid li Malta għandna l-ikbar diversità ta' pjanti u mhux ħa ngħid għandna anki l-ikbar endemiżmu, jiġifieri pjanti li huma li ssib Malta biss. Speċjalment jekk ħa nqabbel il-gżejjer ta' Malta ma' dawk tal-Mediterran, Ma tantx għandna dik id-diversità. Li hija normali, għalfejn? Għax hu Sqallija, m'għandniex dawk il-muntanji, pjuttost qegħdin uniformi, orrajt għandek il-Buskett bħala foresta, għandek ix-Xagħri, imma pjuttost għandek l-istess klima fejn għandek il-nuqqas ta' xita, ħafna sħana, imma ngħid għalija l-aspett uniku fil-botanija ta' Malta huwa l-fatt li adatta għal pressjoni tan-nies. Tinsiex Malta żgħira. Il-pressjoni l-influenza tan-nies Aħna nistgħu ngħidu li l-pjanti ta' Malta adattaw u evolvew man-nies, dik xi ħaġa ta' bellezza taħseb fiha. U wkoll, kif għadt, m'għandniex dik il-ħafna xita. Jiġifieri aħna Malta, il-pjanti li għandna naturalment adattat għal klima niexfa ħafna. Klima li ħafna pjanti barra minn Malta kieku jibatu. So f'dik l-aspett ara kemm għandha pressjoni il-pjanti li għandna f'Malta. Tassew, tassew.
U dik terminoloġija li nisma' ħafna jien u naħseb ħafna mit-telespettaturi tagħna jismgħu ħafna wkoll. It-terminology pjanta endeġemi, xi tfisser għal hawnhekk għal Malta? Mela, Meta ngħidu fuq, mela, pjanta indiġena, qed ngħidu pjanta li kienet dejjem tgħix hawn Malta. Ma, ma kinitx introduċiet minn min nies minn barra, ma ġietx mill-vapur, ma kinitx ġiet bħala użu ornamentali, diġà kienet fil-gżejjer Maltin. Issa, biex immorru għat-term endemika, dik hija mhux pjanta biss li tiġà kienet f'Malta, imma li ssibha biss f'Malta. Fost minnhom għandek il-witnet il-baħar, il-pjanta endemika u l-pjanta nazzjonali ta' Malta. Dik pjanta li ilha minn żmien l-Ice Age li baqgħet tgħix. Issa, Meta ngħidu pjanta endemika, fl-istess ħin qed ngħidu pjanta li ma tafx tikkompeti ma' pjanti oħrajn, jiġifieri huma vulnerabbli ħafna. Għax dawn huma pjanti li jadattaw speċifikament għall-post li qed jikbru, jiġifieri għall-post żgħir, għal erja żgħira. So dik ukoll iġġib magħha ċertu vulnerabilità. Għalfejn? Allavolja hi qiegħda l-aħjar pjanta għal dik il-post, pereżempju widnet il-baħar tgħix fl-irdumijiet. Tipo għandek l-elementi kollha għandek il-baħar, il-melħ, anki biex tipopola ruħa ma tantx għandek ħamrija, għandek ix-xemx il-ħin kollu. Imma Tant kemm ħliet enerġija biex tkun l-aħjar għal dak il-post fejn pjanti oħra ma jistgħux jikkompetu, għandek problema li jekk aħna nintroduċi pjanta oħra li hija problema xi kultant meta nġibu pjanti minn barra, hemmhekk il-pjanta ma ntafx, m'għandix il-ħila biex tikkompeti. U speċjalment iżjed ma aħna qed nibnu, qed innaqqsu l-ambjent fejn dawn il-pjanti endemiċi li ssibu Malta biss. Aħna qed inneħħu dak l-ambjent mela di ma tafx tgħix imkien ieħor. So hemm dik il-bilanċ ta' allavolja dawn il-pjanti adattati ħafna għal dawn l-elementi kollha dax-xemx u hekk, huma delikati. So hemm dik ir-responsabilità li aħna rridu nżommuhom għalfejn. Għax mal-pjanti Il-pjanti huma l-pedament tas-sistema tal-ħajja. Jiġifieri mal-pjanti nġibu l-għasafar, il-friefet, in-naħal. Naħal għandna bżonn, kulħadd iħobb l-għasel. L-agrikoltura. Tipo dawn il-pjanti u l-friefet huma d-dakkar. Mingħajr il-post fejn jgħixu, li dawn il-pjan, dawn il-lasafar, dawn il-friefet, dawn il-naħal adattaw għal pjanti Maltin, jekk ma jsibuhomx, mela mhux ħajkonna iżjed ehm, ikel biex niklu. Tipo il-patata tajba ta' Malta li aħna eh, tipo. Patata Malti jew. Tipo, aħna gburin fuq l-ikel ta' Malta, l-agrikoltura ta' Malta, dik edha vulnerabli. għax hi qiegħda tidher dipendenti fuq id-dakkar li għandhom bżonn fil-post fejn jgħixu. Mhux hekk, mhux hekk. Le, naqbel miegħek kompletament, I mean, irridu nżommu kemm nistgħu il-pjanti naturali ta' Malta fl-areas tagħhom fejn jistgħu jifflorixxjaw u jistgħu jkunu speċi the best that they can be. Imma x'inhuma r-raġunijiet ewlieni li l-pjanti nattivi kif ukoll endemiċi ta' Malta qegħdin fil-periklu li jiġu estinti? Mela, l-ikbar ħaġa f'Malta peress li l-popolazzjoni qed tikber, jiġifieri jkollok qed tikber popolazzjoni ehm, ikollok bżonn fejn tgħix, qed niżvilupp, qed niżviluppaw fuq l-ambjent tagħhom. Allura iżjed qed jiċkien il-post l-erja fejn jistgħu jgħixu. Allura qed innaqqsu ftit ftit il-popolazzjoni tagħhom. So sfortunatament, peress li aħna pajjiż żgħir ma tantx għandna post fejn nistgħu ngħixu, qed nikkompetu aħna, in-nies huma l-kompetizzjoni fuq dawn il-pjanti. Għax hekk I mean speċi għal kull pjanta għal kull persuna għandu bżonn post fejn joqgħod allura jisna aħna bħala nies ta' Malta l-popolazzjoni ta' Malta tnaqlaw il-pjanti minn mm. darhom speċi ta' biex ngħixu aħna. Eżatt. Imma kif li ġonna botaniċi Ir-riċerka fuq il-postijiet u d-databases tal-pjanti jgħinu sabiex nipproteġew il-pjanti li qed jinqerdu. Mela,
fuq l-aspett ta' konservazzjoni, l-ewwel nett għandek ġnien botaniku, għandek post fejn il-pjanti jistgħu jgħixu. U speċjalment għandek post fejn tista' żżomm il-pjanti li huma rari ħafna. Fil-fatt, fil-Ġnien Botaniku kellna pjanta fiordilis, iris, tal-ilma li ġiet kważi estint f'Malta. Imma kellna popolazzjoni, kellna żieragħ u kellna pjanta li ħdimna mal-organizzazzjonijiet tal-Gvern biex nerġgħu nibdew nitruġġiha fl-ambjenti ta' Malta. So, hemm dik l-aspett li int għandek fost ta' kenn għal dawn il-pjanti rari. U mbagħad għandek l-aspett ta' riċerka. Mela, int għandek pjanta qiegħda ġol-ġnien li int tista' tara tistudja aħjar. U mingħajr ir-riċerka int ma tkunx tista' tkun taf x'għandek bżonn biex nagħmlu l-konservazzjoni biex ngħinuhom il-pjanti. u d-databases għalxejn jiena nagħmel riċerka u tibqa' għandi. L-iżjed ħaġa importanti ta' riċerka hija tipo li nxerduh ma' riċerkaturi oħra, ma' l-pubbliku, nużawh bħala edukazzjoni. Tipo kemm in-nies huma ħanajt il-kelma problema, mhm. imma wkoll huma s-soluzzjoni. Rridu jkunu jafu u jedukaw ruhom fuq in-natura li għandna, għax sfortunatament il-Maltin meta nużaw il-kelma natura naħsbu ta' barra. Mhm. Tipo, natura meta ngħidu f'post pal Finland jew fejn għandek il-foresti l-kbar. U ma nindunawx li aħna fil-gżejjer Maltin tagħna għandna natura li qed ngħixu fi aħna. li adattat magħna. Ma eh, speċi in-nies jistgħu jkunu l-problema u jistgħu jkunu soluzzjoni kif għattint, mm. imma iridu jagħmlu l-bidla u kol kif mhm. għattint, ma jistax jolħoq minn xejn, allura eh, speċi grazzi għalik u grazzi għal researchers oħrajn, differenza kbira li ħat issejjaħ dal-waqt fil-poplu Malti, naħseb jien, li dawn il-pjanti ħa jiġu iktar proteġjuti u ħa jifflorixxew iktar. So, thank you tal-xogħol li tagħmel. Kif jiġu influwenzati l-pjanti Maltin mit-tibdil tal-klima? Mela,
Il-pjanti Maltin għandhom naqra one up fuq pjanti oħrajn tal-Finland fuq muntanji għax tiġa adattaw għal ċertu sħana u ta' ċertu nuqqas ta' telma. Imma xorta jindependu fuq fuq l-ilma. Allura dik in-nixfa li qed naraw mill-klima Qed naraw ftit ftit iż-żrieragħ qed jiġu iżgħar. Il-pjanti mhumiex qed jikbru u qed jiffullaw daqs kif kienu. Dik hija problema għalfejn? Għax jekk m'hemmx biżżejjed ilma fil M'hemmx mixejjed xita minħabba d-tbiddil tal-klima li l-pjanti it-tmard jiċkienu, m'għandhomx l-enerġija biex ikollhom iż-żrieragħ, il-kwantità ta' żrieragħ li kellhom qabel. Dik ħa jiġi effett fuq kemm ikollna x'nieklu aħna. U wkoll fil-ħin ta' meta qed jagħmlu żrieragħ, So immaġina li int tkun farfett jew għasfur li int għandek isma' il-ħin fis-sena li int ħa temigra u tipprova ssib l-ikel f'Malta. Imma minħabba li Eh, is-sajf qed jibda iżjed kmieni, ma tantx qed ikollna dik il-perjodu twila li kellna ta' xita. Jiena mmur, insib il-pjanta u ngħid tiġa għamlitli iż-żerrija, jiena mhux qed ikolli l-frott x'niekol. So ara x'impatt xi ħaġa żgħira għandha fuq l-ekosistema tagħna.
Mela. Um, very interesting, very interessanti. Uh, Grazzi ħafna li kont maħna Erika. Um, thank you tal-li segwejtuna fuq Malti Kulturali. Um,